Awle, thlirtute a hmasain in zavain chi bai ka buk leh vek ka che u. Awle hei tunlaia lar em em mai kan chak lak na ber Sairang leh Kawnpui in kar kawng che em em mai kha kan hre teuh ang a. Eh, khami kawngchhia a kan Chief Minister Pu Duha zuk kalna video kha kan thlir ho ang a. Hei a ti tha khawp mai a, Zoram mipuite pawh kan thla muang ngeiin a rinawm a. Hemi a kan Minister in a thusawi hi tha ka ti a bakah kan Minister thusawi reng reng hi a tlangin a bawh zui nghal zel a ni tih kha hre tlang bawk ila tunah a video hi ngun takin kan lo ngaithla anga thirtute khan inngaih dan te kan lo nei a nih chuan comment section lamah kan lo sawi ve leh dawn nia. Awle, hei vawiin hi October ninga inrin ni a ni a, Sairang leh Durhlui inkar velah kawng chhia awm a kal hlei thei lo tih thawm kan hria a, kan hriat veleh kan tlan thla nghal a, hei a hmunah hian NHIDCL hotute leh. kan Chief Engineer, PWDME Highway changtu te nen kan awm mek a. Hei hi hmun li hmun nga velah hianin a chhia a awm a, amaherawh chu siam har lutuk pawh a ni lova, tunah hian hmanruate lahin an siam dawn mek a. Tun atanga rei lo teh ah hian Tun thla nikuah hmaah hianin siam ngai zawng zawng siam turin kan inhrilh a, anmahni pawhin kan pei hman ang tiin min tiam a ni. Tin, helai hi rel kawng a panna leh a leivung ina an siam that sa pawh a rawn tih chhiat leh thin lai a ni a. Tin, kan sawi tel duh chu, kawng hi a then hi NHIDCL in an khawih a, a then hi Mizoram PWD in an khawih a, mipui tan pawh, keini tan pawh helai hi tu enkawl zawk nge tih hi hriatthiam a har em em mai a, helai bik hi NHIDCL enkawl a ni, Mizoram sorkar mawhphurhna a ni chiah lo. Chuvang chuan Mizoram PWD chuan helaiah hian mawhphurhna leh han tih tur a nei lem lo va, amaherawh chu NHIDCL zawk te en colony avangin anmahni hotu te kan ko va, an hotu pah ber hi a lo chawl rih a, a lo awm lo va, an khaw lamah a awng rih a, tichuan anni hote nen hian a hmunah kan en dik a, tichuan siam that thuai. Min ti a mah a tha leh thuai mai turah ngai i langin chu chu a dinhmun a ni a. Kawng a loh chiat hian tu maw phurh nge tih hi hriat mai thiam hi a harsa a, keini tan pawh hian NHIDC lampang nge Mizoram PWD maw phurhna tih hi kan chiang lo thin a, hei pawh hi a nihna takah chuan state sawrkar maw phurhna a ni lo a ni. Tichuan a hnuaiah hian Mizo Contractor subcontract a thawk an awm a. chungte mawhphurhna pawh chu a ni mah mah a, a tul chuan sub contractor te pawh lak bela tul la nih chuan an hna tha lo nih chuan bahna a dang la mai turin kan inhrilh a ni, tin he kawng hi black top a pavement work a la tih zel tur a ni a, chu chu tunah hianin buatsaih mek a ni bawk, kan sawi belh duh chu mahni lawka kan buaipui em em. Khawnpui Ṭawngkham rang pawh kha Mizoram sorkar mawhphurhna a ni hran pa lo va, Sadhguru te enkawl a ni a. An enkawl thei tawh lo va, an enkawl hun chhung tur, defect liability period, tih hi na kum lam daih a tawp tur a ni a, a la tawp si lo va. An in an enkawl zui thei tawh bawk si lo va, a agreement ah khan a enkawlna tur sum khan nuai sawm pahnih bawr vel lek dah a lo ni bawk si a, chuvang chuan an tan pawh khan chen ngaina a awm lo va, an thawh theih si lo avang khan Nakuma an hun a tawp hun ah NHIDCL hian in la chhawng tur an ni. Amaherawh chu an enkawl hun chhung a la tawp lo avang in NHIDCL in an la duh bawk si lo va, an in an enkawl thei tawh bawk si lo va. Tah chuan kan mawhphurhna a ni chiah lo nain mipuite harsatna hrethiamin kan sorkar hruaituten kan state hian i siam tha mai ang kan sumin kan ti a, tichuan kan siam tha mek a, tin Sadhguru pawh kha kan ban tir nghal a, a pawisa deposit hnuaisam thum panga kan laksak bawk a, tichuan kan mawhphurhna ni lem lo A kan tih tur pawh ni lem lo a ni chungin helai Kuanpui leh Buichali inkar, Kamrang inkar te pawh hi tiang hian kan sian sovin tunah hian kan ti mek a. Hei hian kan pawisa rual hmansa nasa takin a ti danglam a, kan sian lohna tur a kan ngaihsian ngai hi kan ngah em em mai a, mipui hriatthiamna pawh kan han ngen a. Tichuan. A, Kawnpui leh Khamrang inkar hi chu sawisel tur vak a awm tawh lo a, ngawrh takin kan PWD ten an thawk mek a, vawiinah pawh hian Kawnpui khua a zpm party ho chuan PWD te puiin hnatlang an bei mek a, khulam chuan a kan rilru a tihah ta vak lo a ni e, helai hi NHIDCL-in an siam leh thuai thuai ang a. Furte lo reh chho vang a, kawng tha zawk kan nei chhoh zel na turin theih tawp in sorkar point hma kan la dawn a, kawng tha zawk te pawh kan beisei dawn nia.